Бисмиллахир рахманир рахим. Мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге дәресебез мәтләр хөкеменең лязым кагыйдәсе хакында. Лязым ди, дигәне э, безнең телдә дә бар ул татар телендә дә тиешле. Тиеш. Э, бу дәресебездә нәрсә тиешле соң? Без беләбез, мөхтәрәм җәмәгать. Әлиф, вау, яй безнең мәд хәрефләре, өч хәреф. Әлеге хәрефләрне тагын да суздырырга ярдәм итә торган безнең сәбәпче мәдләр бар. Хәмзә, әлиф хәмзә һәм сәкин. Алдагы ике дәрестә без табагач хәмзә белән әлиф хәмзә мисалларын карап үттек. Бүгенге дәресебездә сәкен хакында булыр, мөхтәрәм җәмәгать. Безгә ни өчен сәкен кирәк? Чөнки бүгенге кагыйдәбез мәтлязым хакында. Ягъни кагыйдә шулай яңгырый. Әгәр дә мәт хәрефләреннән соң бу очракта әлиф, бу очракта мим, мим хәрефеннән соң

читтән куелырга мөмкин мисаллар да бар, без аны киләсе дәрестә карарбыз, мөхтәрәм җәмәгать. Бу мисалларда, мәсәлән, Коръән Кәримдә менә әл-хакка, әл-хаккату дип килә. Ягъни каф икәү монда. Язылышта шулай. Ләкин без беләбез, Тәшдид бу хәрефне ике әйттерә. Ягъни, шушы тәшдид, бу билге астындагы хәреф, димәк, монда икәү дигән сүз. Менә мисалда ачып күрсәттек, ике хәреф. Аның, әлбәттә, беренчесе сәкенле була. Икенчесе фәтхәле була. Менә фәтхәне язып куйдык. Безгә бу мисал ни өчен кирәк? Чөнки, мөхтәрәм җәмәгать, тәштитне ачканнан соң, карадык, аның астында сәкен бар. Ә сәкен, сәкен безнең мәт хәрефеннән соң килде. Мәт хәрефеннән соң килде. Шуңа күрә, менә әлиф, ягъни мәт хәрефеннән соң сәкен килгәнлеге өчен, сәкене лязым, ягъни бар иде инде бу адамда. Килгәнлеге өчен мәт лязым булды. Бу очракта без, мөхтәрәм җәмәгать, инде мәтмуттасыйлдан да күбрәк дәрәҗәдә сузуыбыз тиешле була, ягъни ике ярым әлиф микъдары сузабыз. Ике ярым. Әл-хәкка, әл-хәкка. Безнең яй мисалы, менә, без Бакара сүрәсенең Әлиф, ләм, мим. Ягъни, мукатта хәрефләр белән, хәрефләр белән башлана дидек кайбер сүрәләр. Бу очракта без инде әлеге хәрефләрне ачабыз. Ачабыз. Чөнки бу хәрефләр, мөхтәрәм җәмәгать, үзләренең исемнәре белән укылырга тиешле булалар. Ә без беләбез, гарәп телендә һәрбер хәреф үзенең исемен, тота. Һәрбер хәрефнең үзенең исеме бар. Бу очракта безнең әлиф сузылмый, чөнки монда мәд хәрефе юк. Ләм безнең бар. Менә әлиф, әлифтан соң сәкен булды менә. Шуңа күрә без ләм дип әлифне сузабыз. Шулай ук мим ачкан идек, анда яй килеп чыкты. Яйдан соң сәкен бар икән. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, бу мисалда мәт лазым кагыйдәсенә төште. Вау хәрефенә мисал, менә Каләм сүрәсенең беренче аяты Нун. Ягъни без мукатта хәрефен ачкан идек, вауны таптык. Ә ваудан соң сәкен килгән. Сәкене лязым. Шуңа күрә без монда мәҗбүрбез, мөхтәрәм җәмәгать, ике ярым әлиф микъдары дәрәҗәсендә сузырга, ягъни нун. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, бу мисалларда да әлеге мәтләргә, ваҗиб мәтләргә ишарә кылып, әлбәттә, Казан һәм гарәп басмасы Коръәннәрендә дулкын билгесе куела. Дулкын билгесе. Монда бу очракта инде ике дулкын. Чөнки ләм белән мим хәрефләре сузылып укылалар. Бу очракта бер дулкын куябыз. Менә шуның белән, мөхтәрәм җәмәгать, безнең мәт лязымның хөкеме аңлашылды.